Gelsin. Eken men hazir prosto mejbur efir açmaly boldumda şoň üçin ýüz müň kere etdimde pikirler bolda tartyşylatanda Gaharman. Efendim men doly başyndan girmedim Nataşa hazir temanyň akyşyny diňläp otursaň dogry sorag berdiň şu ýerde onda başda başdan beri bilen bolsaň

Eger şu proýektiň bir parçasy bolmaýan bolsa Polşaýa gidip nima üçin bejnswa ýüz tutsun? Düşündiň?
Gara men kaýsy tarapdan pikir edemen, kaýsy tarapdan pikir edemen. Men diňe položitil tarapdan optimista. Okey, mysal üçin, mysal üçin dopustim tok gara not al dopustim. Aýdyşyk tek proýekt bolar, bolar diýen diýeli mysal üçin. Erbetmi ýagşymy?

Men muny eger normalny analiz edip biletan adam bolsa ynantyryp bilmen. Amma kaçan işiň içindeki nimeniň nimeligini bilmin, berlen emegi, edilotan işleri görüp şaýat bolmin durup, tolko çykyp la-la-la, tra-la-la dep duran adamlara ynanyp, agyzyny açyp şonda eken.

Hä, nime men meselem bizerem belli tutup goýamaz. Bilemiz kaptaldan. Meselem faktyň bolmasa hem pikirlenemem. Hä, her biriniň aýdyp otan gep. Meselem men käbir notaly hä belli bir ýere aýtmaýyn. Käbir zatlara girsem, men geple başladym mysal üçin, reski duradlarda ine bizeriň ine şu şu zadymyz zad bolany üçin de şunkitek adamlar toplanat dep meniň ýa nememde koşyberedi. Ü kak primo aljak ine bilen men ony çust edemen bilemen no men ony bilip durubam düşündirip otupmam guýsa bilip durubam barybir tu maňa unikasayt maňa ýokardaky şu elli altmyş adam meniň diýjek zadym bir kellesine siňsin nime nime üçin gidip otupdys maňa u netijem priýatny çem bunuň netijesi u men düşünip otupman u proýekt bu proýekt maňa uje neme emes tok umumy aýdanda adamlar dillendi O, on ýyl mundan öň bir tört-beş däne şo Azatlyk radiosyndan radioda diňläp oturan zat, hazir o tüweleme bir ýüz kişi gepläp oturan. Geplesin erte müň kişi. Bu buny saklap bilmedi. Gepläp oturan adamlar uje bizara ýüzlenip başlap oturan adamlar korkakdylar, ýüzlenip oturan problemalaryny aýdyp oturan. Problemalary netijesinde resmi işler edip oturan düşündiňmi? Geldiýimiz noktaýa bak sen. A Geledi sen dana unda nim iş etmeli tik adamlar ölsün gömülsün adamlar üç ýyllap pandemiýa pandemiýany bahana etsin ýollary ýapyp goýsun pasport bermesin miňlerçe beçe eýitim hakyndan mahrum kalsyn keseller lýçit etmesin znaçit bu zat proýekt diýen manipulýasiýa ynanmalydan adamlar göreşmeli emesda saçmalyk

Ýani bu güne çe eden işleriňiz üçin Allah razy bolsun pažalst indi Türkmenistanyň içine biri gitjek bolsa bizerem habar beriň bizerem şunuki tek planlarymyz bar dep haýyş etsek ädediler düşündiňmi dil bilip durup sen nerde wystupat etdiň nerde bir adam hakkyny koradyň biri narakda dursun öz hakkyňy koradyňmy düşündiňmi pesden ýazadylar ama watandaşlar ýani munçaýam açyk bolmaňlar manipulýasiýa her hili niýetde adam bar.

Sebep görkezdiňiz. Nima üçin şo zatlary görkezip siz u ýurtda ýaşajak boussuz. Primer da primer. Düşündiňmi Aba Harman nima dejek bu utanyma. Hawa düşündim. Soňam ýene ýaňky aýdanyma inanma ýer bilen durdum diýýärdi. Her bir gepi obsuždaýtsaň bar ya bir tarapdan kritikowaýt etmäni ýaman göremen no Babyr şunaka Janyňy ýanan room zat aýdyp ir bilen turdum gördüm iki sany aktiwist oglan iňlisçe gepläp oturan kim üçin gepläp oturan angliýa üçin gepläp oturanmy amerika üçin gepläp oturan imенно türkmençe geplese türkmeniň kançasy meselem rusça biledi türkmençe geplemeli imенно. Obsuždeniýa nime hakda? Poli ýagny insan haklarymy naprimer dogrymy? Ynsan haklarymy, Türkmenistanda bolutan korrupsiýamy ýa-da bilmän tema nime hakda angliski gäpleýär tutlar oba köp hudaýa şükür bilimli akylly oglan gyzlarymyz daşary ýurtda bilim alan ýaman köp bar gardýmsýa ama ular bu bu temada çykyp çykyş ede tutlarmy çykyş etmeýe proýekt dep her hili manipulýasiýa edip adamlara ýol bere tutlarmy. Onda politika giren bu bu nämeden jäh ugurdan jäh salsa onda her bir şu politika girip şonki tek zat dese o adamlaryň hem awtomatik kellesinde o proýekt de başlady onda. Lýuboý biri o proýekt de başlady. Käwagtdy maňa aýdarlar düşse sen ýer güni diýdiler de bu düşünçe zady

Düşündiňmi? Bir zat düşe şo ýerde gara proýekti diýe okey proýekt kimiň proýekti ol soraga jogap berdimi şondan bir mesaj alybildiňmi kimiň proýekti ýurduň Hökümediň dep naglaý dotana. Hökümediň proýektimi ýa daşary ýurtlaň proýektimi neme. Hökümediň doturan hökümediň doturan. Üýşüp onda bizer oho indi bizer hökümetden proýekt. Murat hoş geldiňiz. Hoş bolduk hemmäňize giç ýagşy. Ýaňky ýerde girip otyrdym beýleki akkawundymdan dogrymy aýtsam. Hemme zady diňläp otyrdym şo ýerde. Umuman alanymyzda şeýle-de Serdar agaň berýän soraglaram birazajyk dogry geliş dogry ýerem bar, dogry däl ýerem bar diýip pikir edýän. Meň pikirim dogrusyda. Birinjiden meselem ýakynda şu Ukrainaň prezidenti bilen NATO-nyň nemesi açyklama ýapdy ýakynda. Aha, şol ofitsialny abraşy öňünden hiç zat aýtmadylar. Orta çykyp, göni näme soňundan belli boldy ýa şol zat. Dogry dälmi? Bar, dünýä ýüzüniň haýsy aýdylmady. Habarym ýok.
On aýlap otyryn, ýöne habarym ýok. Dogry. Aýdylmady, men seni yzarlap göräý meň aýdan sözümi. Dije Koreanyň ýaňky ýaly guramalaryň öňünden käbir zatlar aýdylýan ýeri bar, käbir ýerlerinde aýdylman soňundan aýdylýan ýerem bar.

Oba, her kaýsy her hili işlidi. Her kaýsynyň amajy farkly. Bilesizmi raznisany arasyndaky? Hawa, ýöne o taýda Serdaranyň aýtjak bolany, habar beriş serişdeleri bize öňünden habar berenok diýjek bolýar. Men aýtjak bolany NATO bilen ýaňky gelenini, aýdanyny habar beribem bilýär, hawa, soň ýa-da soňundan habar berip bilýär. Meselem, diýeli Ruslan Mätiýew ýa Täjigül Begmedowa on ýaly şu gizlin maglumatlary erişimi bardyr diýip, meselem, men pikir edemok dogrusy-da. On ýaly spes slujbasam ýokdur olaň, dogry dälmi? Käbir zatlar bilip bilýär, käbir zatlar bilip bilenok gynansagam. Meselem, men Ruslan Mätiýewi özüm goldaýan sebäbi, Köp hereketlerinde görýän, öňünden aýdýan ýerlerem bar, öňünden prognoz berip bilýän ýerlerem bar. Habarlarynda-da doly düzgün hemişe iki-üç taraplaýyn barlap, ondan soň berýär köp täzeliklerini. Bir soragym bar size. Goldaýan adamyňyzdan, naprimer, Mätiýewi goldaýaňyzda, kak prowozashitnik, kak habarçy, žurnalist, gaty gowy işler çykardy. Naprimer, ýegenleriň köşkleri, ondan soň bir süri analiz etdi, nirde nähili şirketi bar, nähili gurlupdyr, jaň etdi, şolary prýam efire çykaryp berdi-de, gaty gowy işler etdi Mätiw. Wot imенно şony aýtjak bolýan men. Da. Siziň pikiriňizçe bu adam eger proýekt bolsa, eger hökümede işleýän bolsa, bu işler Mätiwe näme üçin gerek? Eger proýekt bolan ýagdaýynda, teoretiçeskiý, dogrudanam siziň beren soragyňyz. Ünsi bölmek üçin iň bärkisi. Ünsi nädip bölmek üçin, nämeden bölmek üçin? Ýagny, Dürsoltan şeýle aýdaýyn, çornyý piar tože piar diýerler, şonuň ýaly bir manyda aýdýan. Düşündim.
A znaçit, şunuň ýaly bolýar. Korrupsiýanyň barlygyny faktlar bilen görkezmek.

Ýalňyş etdiler, swobodny ýaşuw tutdlarda şu netijä hem gelipmiz bizler. Gazagystanyň halky, Gyrgyzystanyň halky o ýerde bolan zatlar Türkmenistanyň ýaňky neme proýekti ýa ýene bir zat bilen deňeşdirip bolanok o taýda uje başga başga rollar bar i başga Bolýa düşündiriň rollary açyk açyk gürleşeli pikiriňizi aýdyň men size mümkinçilik bereýin hiçem böljek däl aýdyň. nähili rollar bolup biler we näme tapawudy bar?
Tapawudy o ýerde iň birinjiden aýdanymyzda olaryň halky biziňki ýaly dym ukuda däl. Ol isle isleme fakt. Ikinjiden olarda başgaça finanslar bar ýagny ýaňky prawozasitnikler halkyny we smi sini habar beriş serişdesiniň arkasynda nemeleri oppozisiýasynyň arkasyndaky finansirowaniýe Şoň guramaçylygy, koordinasiýasy uje Türkmenistanyň oppozisiýasy ýaly ýa biziň prawozasitnikler ýaly däl. Nähili?
Arasyndaky tapawutlary görkeziň, açyk açyk adamlar düşünsin ştoby. Olarda guramaçylyk bar. Hakyky guramaçylyk bar, finansirowaniýe bar, hemme zat öňünden oýlanyşylan, planly. Bolýar.
Şu planlaşdyrma, guramaçylyk işlerine kim gatnaşmaly? Onuň üçin birinji çyrt koalisiýa ýaňky ýaly bir bir topar bir zat döredilmelida özüniň halkyň içinden çykmaly. Bolýa. Topara kimler gatnaşmaly? Topara adamyň ukybyna görä zadyna görä özi orta çykmaly. Ýagny halkdan inisiatiwa bolmaly dogrymy? Hakyky.
Hawa.
Hazir onda şunday pikire geldik. Halkdan inisiatiwa bolsa

Çorny PR bilen garytman garytman halky uýandyrmak halka haklaryny görkezmek ýalňyşlary görkezmek men uhlap ýatan diýen halkyňyza ine şu jemgyýeti döretmek üçin şu işler edilotan şu inisiatiwa çyksyn jemgyýet döresin we güçli bolup adamlar öz haklaryny siziň aýdan sistemaňyzda korasyn dep ýuwaş ýuwaşdan gidotypdy

Assa-assa, assa-assa düşündirip, ýagny korkusyny aýyryp, ýaňky bizleriň bahs eden ýuristlarymyz, ýagny mesleýi bolan şu hereketi daha güýçli alyp baryp biljek adamlara ruhuny götermek, ynam ynam bermek üçin birinji halkyň oýanmaly. Adamlar göredi, o halk uýandy, znaçt meň arkamda halk durady, daway men şu herekete goşulaýyn.

Düşündiniz? Dogry.
Aslynda ýöne Dürsoltan şeýle alsaň meselem. Ýok, bu ýerde Dürsoltan hakly. Sebäbi Dürsoltan hazir gürrüň edotan, hak hakda gürrüň edotan. Oňa poddeska hazir az bolotan, o ýüzden. Siz düşünmeňizde. Emma Dürsoltan hakly çykotan. Potomušto ol bilipdir. Hemme zady Öwrenen, okan. Azda kem. Men biýjek bolýan. Ýok, hak bermeseň gaýdyň, aýdyň. Ýok, Bahram. Şura bakmaň lan men. Ara aýdym. Ýok, hakly, hakly, ýüzde ýüz. Allah razy bolsun. Podderžat edýän men. Diýjek bolýan şu wagt Ruslan Mätiýewiň diýeli şeýle komandasy bar arkasynda. Hoşny hoş, bir adam ýeke özi onça zada ýetişmeýär, garantiýa ol. Has köpräk zat edip bilerdi, eger islese. Nimişe edip biledi?

kanallara Türkmen news kibi, Hronika Türkmenistan kibi kanallara habar bermek, Azatlyga habar bermek kandi kyýynlygyny muny öwrenen ýagdaýynda şu dogry maglumatlar syrf maskara bolmasyn dep, syrf asuda Bitarap ýurdumyzyň, asuda asmanymyzyň

Bu alnan grantlar üçin eger sen resmi gurama bolmasaň alyp bolmajagyny, alandan soňam her bir kuruşyň jogabynyň berilmeliligini, nere niçe manat sowulmalygyny bileslermi sizler? Şunday pikir edip göresermi? Saňa prosto tak iş etmeseň,

Sen düşünirseň Murat. Dogry olar grant alýa. Dogry o grant alanyň näme üçin ýaňky ýaly alýanynam berýä hasabynam berýändir dogry oňa men hiç bir zat diýip biljek däl dogry aýdanyňa doly goşulýan ýöne meň diýjek bolýan zadym sen diýdiňä şu wagt Türkmenistanyň içinden maglumat almak kyn adam tapmak kyn dogry zady anyklamak kyn dogrymy näme üçin şu şeýle sen jogap ber. Näme üçin? Men aýdaýyn saňa. Bizde türkmeniň halkyna gelip taýak özüne degýänçä şol adam sesini çykaranok. Bar problema şu ýerde. Muratjan dogan. Indi halky winowat edotsan. Ýaňy prawozashitniklary obwinýat edotantyňyzlar, manipulýasiýa gelip. Indi halka geçdiňizlerä. Asyl gara, men kan baharma sen gepleşseňä Murat bilen. Men men hazir Nursultan Ne? saňa masaň içinde meselem seň hemme zadyň gowy bolsa zat bolsa sen şu ýere gelip oturyp gülermidiň? Bahram saňa sorag, Timur saňa sorag. Mährim şony aýt otmanda hemme zadym normalny bolsa men nime üçin çykyp göreşeýin? Nime Sen- üçin deportasiýon lagerlerde ýataýyn? Ähli Sen köçede zatlama. meni öldürip gitseler hiç haýsyň habaryň ýok.

Dur Soltan seň hemme aýdanlaňa goşulýan. Aýsam bular bular proýekt dotana senem sizlerem buňa hak beremen dotpslara. A men şony düşünem ýok meniň därdim bolmasa nime üçin göreşeýin men şony soradypman senden. Sen ýaňy soradyňa Serdardan hemme zat proýekt eken diýdiň şony maňa öňden neme etdiň diýdiň şonda-da men gitdim diýdiň o ýerde sen men seni doly goldaw sen men başga hiç zat demän.

Bular daşary ýurtda emas, Türkmenistanyň içinde döwlete degişli bolmadyk guramalar açarlar. Türkmenistanyň içinde ýaňky täk döwlete degişli bolmadyk organizasiýalary açyp, habar kanallary açaldy, açylady. Bu eger bularyň maksady ýerine gelse, tolka Türkmenistanyň içinde Arkadagla, Serdara şöhrat ýagdyrmyzlardany telewizorlarda Nädip tutsadak indi? Köçelere çykadylar, watandaşa mikrofon uzadadylar, problemalary telewizora taşydylar. Eger maksatlaryna ýetse, bizerde-de şonaka mümkinçilik bolady, düşündiňmi? Ýurduň içinde ast-ast-a göreşilip başlady. Bu halkyň peýdasyna. A bular kanaka manipulýasiýa etjek bolýan. Hä, znaçit, sizler halka kömek nime deda-ly? Madem sizler halka kömek etjek bolsalar nime üçin habar bermediňizler öňünden. Bolup biler habar berimin bolup biler. Ýa aýtsak hazir naprimer şuny tek aýdyp bolardy. Manipulýasiýa etmin. Prawozaşitniklere haýyş edeli rebýata. Indiki gezek şunaka zat bolanda bizlere habar bersin. Bizleriň şuny tek çelimiz bar.

oturdyk şu temalary obsujdat etdik dep öz kanallarynda koýandan soň bizeň prawzasitniklar hä znaçt şunki tek zat bolupdy aladlardan bular haber berediler düşündiňmi ýani etap etap kande işlidi bu işler primer beretman saňa görsetan saňa şeýle menem bir primer bereýin meselem türkmenistan özüň ofisialny aýdyp bilmeýän zatlaryny özüniň ýene bir şoňa degişliräk bir e, habar seriş serişdeler bar meselem diýeli türkmen portal Ata watan ol bul şoň üsti bilen aýdýa bilýäň näme bilýänsiňa senem bilýäň ony nämäni aýdýa hakykatlarymy ýok hakykat hakykat gelen adamlar bilen obsuždat eden temalaryny aýdýalarmy bu türkmen portal ata watan aýdýamy gürrüň hakykatda däl men ony aýdyp oturamok men habar berişlik barada aýdyp otyryn öz prýamoý aýdyp bilmejek zadyny gapdaldan aýdýa. Dogry hem sesini çykarýar. Dürtüp görýär. Nähili täsir ederkar diýip dürtüp görýär. Ýo, meň pikirimçe hiç hili tapawudy ýok. Watan habarlarynda näme berilýän bolsa Ata Watan Türkmenistanda-da, Türkmen portalda-da şo bir gürrüňler edilýär. Hiç hili tapawudy ýok. Hiç hili tapawudy ýok. Hakykat.
Baharman koş bir zatlar aýt senem pikiriňi. Timur aka siz aýdyň, Bahram aka siz aýdyň. Slar eşdeli. Turkmenportal Salam News meselem tankydy watan habarlaryna garamazdan o olaryň berýän habarlaryndan daşary näme berýä tankyt bermeýä ýöne deýişik maglumat berýä meselem näme diýä öňki gezek Germaniýada bu boldy diýä meselem ýada ine Olam indi başlady.
Okadym Ibrahim Tatlysesiň 70 ýaşy doldy diýip bir habar berdi. Soňky ýaly bilen dünýä gelen dünýä dünýäde o bir wagt jahan ýaňy bardy. Edil şoňa meňzeş. Ýöne tankydy bir zat. Ýa uruş bolup otyr. Bir gezek ine e, Türkmen portal Ukraina Russiýa uruş edýär diýip berdim. Ýok, oň ýaly zat wapşe berenok. O syýasy, içki syýasata degişli zada wapşe asla we gürrüň edenok. Ýöne bir ýerde mysal diýende gülkünç, bir ýerde bigimod ölüpdir. Mysal, aý bir ýerde Ine täze maşyn çykypdyr, ine tog çykypdyr, ine Türkiýäniň ýaňky täze elektrik awtomobili çykypdyr Türkmenistanyň ak reňkli. Şoňky ýaly habarlary berýä, deýişik habarlary berýä. Ýaňky watan habarlarynda berilmeýän deýişik. Ýöne o syýasat ugrunda, syýasata deýişli ýaňky biziň aňymyza girerki halky aňyna girerki syýasatçyl bir syýasatlaşdyrmak üçin ýok oň ýaly zat ýok. Ýöne sosialnyý zatlara berýä. Ýöne o olar deňerti deňeşdirer ýaly däl ony. Şu ýerde men aýdyp geçeýin-de, siziň aýdyşyňyz boýunça, meselem, diýeli şeýle, türkmen portaly ýene beýleki şolar oppozisionny temada çap berenok. Şeý diýipdim, has dogry bolarmyka diýdim. Dogry dälmi? Oppozisiýa degişli ýagny işlap berenok dogry dälmi? Ýok oppozisiýany bermesin iň azyndan ýurduň içinde naprimer migrasiýa näme üçin adamlara pasportlaryny awgusta talon berýär näme üçin Türkiýä gidýän adamlar üçin meselem açyklama näme üçin wizowy sistemaýa girdi

Näme üçin ýurduna gitmäge gorkup otyrlar? Ýurduna gitmejek bolup syýasata goşulmadyk, adam hukuklaryny goramadyk adamlar beženstwa ýüz tutup otyrlar. Primer berýän. Şu zatlary analiz edip, araşdyryp näme üçin bermeýär Türkmenportal, Salam news, ondan soň ýene Atavatan Türkmenistan oppozisiýa barada ýazmasyn? Hawa, ýene bir goşaýyş-da, ine meselem, Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň predstawiteli. Sizde barada Nursultana hak beremende. Predstawiteli aýdýar, ine, Tailandda bir awtobusda biziň rus graždana syýahatçy awtobus heläkçiliginde bolupdyr, ä, awtobus heläkçiligi bolupdyr, mysal diýen-de, onda, ýöne bolan zat, onda-da bir sany rus raýaty bar eken, oňa şo Tailanddaky posolstwa şo ýagdaýyny seredip otyr, ine. Ýa ullakan daşary işler ministrligi o ýüz segsen million ha ýüz elli million halkly bir sany orusyň bir graždaninynyň gürrüňini edýä. Şo taýda awtobus heläkçiligi bolupdyr. Indi sen şu taýda sana her gün her gün bolmasam bar aýda bir üç dört geze ýa şu tiktogyň içinde o taýda bir motokurýer bir ýere çarpypdyr ýa özünize oň ýaly maglumatlar barmy? Ýog-a. Indi size soragyňyza jogap bersem bolýamy? Daway.
Olaryň işi şon ýaly

Şoňam gelemis. Ýa haýsy meselem ýaňky beýleki oppozision nemeler neşirler alalda indi. Şolaň içinde Türkmenistan nygtap aýdan ýeri barmy? Onda şeýle sorag berä menem size aýny sorag size berip. A näme üçin nygtamaly?
Ýok. Nygtar ýaly näme etdi naprimer? Ýok indi bir nygtamasada bar bolsa nygtamasada seret kronika Türkmenistanda okaýan nygtamaýa aý berekella hormatly arkadag diýip ýazmasada meselem Pylança pylança ýerde ine Daşoguzda köl açmak üçin zat edýär diýýär. Tankytlanok, ýöne açmagyň habaryny berýär. Ýa-da şoňa meňzeş men üç-dört sany okaýan, hemmesinem bar-a, uçdan tutma gyryp baranok. Ine hakyky şu şu şu şu ýerde şuň ýaly bolýar. O merhemetli Arkadagymyz, atamyz, babamyzyň hormatly saýasynda pylança pylança diýmeýär-de, ine, ýöne şu şu şu şu Türkmenistanda şu şu şu edilýär.

Artyk professiýaň nima bar bolsa, naprimer da, men uborka edemen, naprimer, patronym maňa her gün şunaka demidi, hem aýlygym berip, hem günligim beripda, eden uborkam puluny berip, O, Dusýa jan, sen malades, sen bar, meniň öýüm çiste, ikide bir şuny aýdyp durmydy, meniň aýlygymy beredi, men işim bu, şonuň üçin aýlyk alaman, men, ýagny wezipe,

ýa-da daşary işler ministrligini ýa-da bir şäheriň häkimini magtamaga merzän diňe ularam işine tutan ularam wezipesine tutan ularam aýlygyna tutan nime üçin arkadagy ýa-da oguny magtamaly wot sorag saňa hemme kim işine tutan özüne görä biri dwornik biri posdomoýşik biri biri şu ýani o zaman hemme kim magtalsyn Niye prezident? Düşe Murat Seret e, yine temaň başyna bärde nämeden tema aslynda başlady. Aslynda indi meniň hem haz göwnüme bara bir hil bolup otyr. Aslynda meselem şübhelenýär diýip ýazypdyrda kabala şübhelenýär proýekt diýip bara şo men özüme çünki men hem çykyş edýän soň men-de özüme eýwaý men-de proýekt. Men duşa-da şondan gahar gelýär. Duýsalam şondan eýwaý, oň ýalydy ýa şübhelenýän diýmegem başdan aýak sanap başlap otyryn-a biziň çykan günümizden başlap ýaňky iki müň on sekizde men-ä çykamyň dogry iki müň on sekizde bu boldy iki müň on dokuzda şoň ýene biri çykdy atlary tutanok koneçno ýene bilip oturmaly iki müň ýigrimide soň adamlar öldi soň pandemiýa boldy soň ine zat boldy ol çykdy bul çykdy ýaňky hemmesini hatarlap proýekt ýöne şol döwür bizem çykdyk-da bizem ha dogry aç-açan ýüzümizi görüp şeýdip bir Gürleşmesek-de ýöne şu TikTogyň ýa şu sosial mediýanyň içinde biz hem wideo paýlaşýas soň men-de özüme şübhelenýän soň men durkan men-de şolaryň içindemi? Men näme proýektmi? Ýa Duýsa sen-de proýekt onda ýa gep şoňa barýar. Ine gaharymyzyň gelýän temamyzyň ýaňky ýaňky birimiň jedelimiziň girýän zady

A meniň keýpimem ikide bir tutulyp, basylyp, suda berilip, ondan soň ýürän ýeriňde ugroza alyp, bir süri masgara bolup, meniň keýpimemi? Men baý ýaşamamy? Meniň öýümdekiler, Türkmenistandakiler kwartirant. Men bu ýerde bara bir gün ýejagmy tapsam, ertesi gün tapynman. Men pul üçin ädotmamy bu zatlary?